אזוי ווי אונז האבן מיר אנגעפאנגען די פאריעריגע שיעור אז די ענין פון פורים איז אז ס'ווערט נתגלה א מורא'דיגע קשר צווישן די אייבישטער און די אידן וואס ווייזט די חשיבות פון די איד, די גרויסקייט פון די איד, מען נאך זאגן א תולדות, די תולדות יעקב יוסף ברענגט אין פרשת עקב, די תולדות שרייבט שמעתי ממורי איך האב געהערט פון מיין רבי פונעם הייליגן בעל שם טוב, די תולדות פלעגט פארקויפן זיין ספר פאר א גילדן, סאך געלט געווען אין יענע צייטן, האט מען געפרעגט וואס בעט ער א גילדן, וואס בעט ער אזא הויעכע פרייז, די תולדות זאגט איין שמעתי ממורי איז ווערט א גילדן. זאגט ר' שמעתי ממורי איך האב געהערט פון מיין רבי אז פארוואס אידן פאלן דורך פארוואס אידן זינדיגן סקומט פון שפלות א איד איז זיך נישט מחשיב א איד רעספעקט זיך נישט און ער זעהט ווייסט נישט ווי גרויס ער איז און וואס ער טוט אויף מיט זיינע מעשים יעדע מעשה וואס ער טוט וואס דרייט איבער אין יענע וועלט וואלטן אידן געוויסט ווי גרויס זיי זענען, ווי חשוב זיי זענען, אז א איד איז א סולם מצב ארצו, אזוי ווי א לייטער וואס שטייט אונטן, וראשו מגיע השמיימה, וואס אלע זיינע פעולות, אלעס קומט אן ביזן הימל, וואלטן אידן נישט געזינדיגט. מען דארף עס פארשטיין און וויסן אז ס'דא א מענטש זאגט ער וויל זיין א גוטע איד, ער וויל טון, דו ביסט שוין א גוטע איד, דו ביסט שוין הייליג, דו האסט אין דיך א נשמה וואס איז א חלק האלוקי ממעל ממש, וואס איז א שטיק באשעפער, און דאס איז די חשיבות פון א איד, ווער אונז זעמער, נישט וואס אונז טומער, אזוי ווי א גאלדענע רענדל וואס ווערט צוקראצט, פארדזשאוועט, ס'בלייבט א גאלדענע רענדל. א איד וואס ער זאל נישט טון, אזוי ווי עס האט מען פריער געזאגט ביי די פאריגע שיעור, אפילו פרשת ישראל, מלאים מצוות כרימה, איז דאס איז ארבעט מען פירען אויסצומעקן עמלק, עמלק איז געקומען ער האט געזאגט, ביי די וועי איך וויל מסכם זיין, איך האב געזאגט ביי איינע פון די פאריגע שיעורים אז עמלק איז געקומען פאר נאך מתן תורה, ער איז געקומען פאר מתן תורה, איך האב געמאכט א טעות, האט ער געזאגט א ייש השם בקרביני, אומנוי. זאגט דער ייטב לב א יש השם בקרביני, ער געדאוט די זאך צי דער אייבערשטער איז אין דיר, א יש השם בקרביני, אין אונז, אום איין אדער נישט. וואס שטייט דארט ויזנב בכה כל הנחשלים, ויזנב מיינט איז א לשון פון א זנב, א זנב איז די נידריגסטע פלאץ, ער האט געמאכט די אידן נידריג, דו ביסט גארנישט, ס'האט אראפגעקלאפט. און די כח פון פורים איז פונקט פארקערט, וואס איז געווען מרדכי הצדיק? יעדער האט מורא געהאט פון המן, אבער ר' מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כי הגד להם אשר איד לא איד, ער האט זיך נישט געבוקט צו אים, ער האט געזאגט איך בין א איד, כי מרדכי אידי, ער איז געווען שטאלץ מיט זיין אידישקייט, ער האט געוואוסט ווי חשוב ער איז, און און מיט די כח האט ער מנצח געווען. אזוי ווי אונז האמיר גערעדט אז. פירעם איז נישט קיין פלאץ וואס ווענדט זיך אין די עבודה פון די מענטש, וואס דער אייבערשטער האט געמאכט א נס אז מען האט מצער געווען המן, וואס המן האט געוואלט מעורר זיין א פלאץ וואס איז למעלה מטעם ודעת, וואס דארט איז נישט דא קיין סיבה, דער אייבערשטער האט אונז ליב פשוט ווייל ער האט אונז ליב, דזשאסט הי לאווס אס, נאר ער האט אונז ליב אן קיין פארוואס, ממילא וועט מען פארשטיין פארוואס די מצוה פון פירעם געבט מען מתנות לאביון און מען געבט אלעס אומזינסט.

א כהן גדול האט געקענט טוהן אין בית המקדש יום כיפור און אריינגיין אין קדשי קדשים קען יעדע איד פועל'ן פירען. מען קען עס פארשטיין מיט א ווארט פון דעם שם משמיל פונעם אייבערשטן סאכאטשאווער. סאכאטשאווער זאגט אז עס שטייט ובבוקר העמוד למלך המן איז געקומען אינמיטן די נאכט רב בויקער, מען האט אים געזאגט, מען האט אים, זיין א יאצע מיט זיין ווייב האבן געזאגט רב בויקער צופרי פארטאגס איז ער געגאנגען צו א מוהל א מלך זאגט צום קעניג, פאר א מלך זאגט מען? א מלך קען נאר בעטן, וואס הייסט א לשון פון זאגן? זאגט דער סאכאטשאווער אז המן איז געווען זייער גרויס, ס'שטייט אפילו אז ער איז געווען נאך גרעסער ווי אחשורוש. ער האט א מורא'דיגע כח ער קען זאגן פארן קעניג ונהפוך י ס'ווערט אלעס איבערגעדרייט, אויב האט המן הרשע געהאט אזא כח אז ער קען זאגן האמער אונז א כח אז קען מיר עס זאגן פארן אייבערשטן, דאס מיינט א גאנץ יאר קען מען בעטן אבער ס'איז דא א בחינה פון א צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, א צדיק קען יא, א צדיק קען גוזר זיין, ער קען זאגן און דער אייבערשטער פאלגט, פירעם באקומט יעדע איד דער כח אז ער בבוקר אמור למלך קען ער זאגן פארן קעניג, מיט דעם קען מען טייטשן וואס שטייט אין די מגילה, כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, כי כן יסד המלך, אזוי האט דער מלך מלכי המלכים דער אייבערשטער געמאכט א גאנץ יאר, א קרב בית אויף יעדע רב אויף יעדע צדיק אז ער האט א כח אז ער קען זאגן צד דגוזם קדוש ברוך הוא מקיים אבער פירם איז לעשות כרצון איש ואיש איז דאס קען מען טון די רצון פון יעדע מענטש האט די כח. ס'איז דא א אינטערסאנטע קשיא וואס דער.

אז די תולדות ברענגט פונעם בעל שם טוב א משל אויף שבת, פארוואס דארף מען שבת עסן און טרינקען, ס'איז דא א מצוה פון סעודות, אז ס'איז געווען א בן מלך, א משל, וואס איז פארטריבן געווארן פון טאטן, און מ'האט אים געפייניגט דארט די מענטשן, ער האט באקומען א בריוו פונעם טאטן האט ער זיך זייער געפרייט, האט ער אבער נישט געוואלט זאגן, אויסזאגן פאר די מענטשן, ווייל זיי זאלן אים נאך מער פייניגן, אז ער האט באקומען א בריוו פונעם טאטן. האט ער געזאגט אז מען וויל מאכן א סעודה, ער גייט מאכן א סעודה, מען גייט טאנצן און טרינקען. און מען האט טאקע געמאכט א סעודה, מען איז געטאנצן, מען איז געטרינקען, מען האט געשיקערט, מען איז געווען פרייליך. זיי האבן געטאנצן פאר די עסן און טרינקען, און ער האט געטאנצן און זיך געפרייט פאר פאר די בריוו וואס ער האט באקומען פון א טאטע אז ער גייט שוין ארויסגיין. די זעלבע זאך איז יעדע שבת אז מען עסט און מען טרינקט פאר די, אזוי ווי די נשמה, טאג פון א נשמה, וויל זיך אבער די גוף זאל זיך אויך מיטפרייען.

פירן מיר דאך מורא'דיג א הויעכע פלאץ, און די נשמה קומט אן טאקע צו א פלאץ וואס איז עדה ליהודה, אן קיין וויין איז שוין עדה ליהודה, אבער די גוף איז דאך פארט אויף די נידעריגע פלאץ אויף די וועלט וואס עס שלעפט זיך און ס'איז צו שלעכט, איז די גוף דארף מען געבן וויין אז זאל אויך צוקומען צו די פלאץ. ס'איז דא א מורא'דיגע סם סופר, די אריכות סם סופר זאגט. אז מען קוקט אריין אין די מגילה, די מגילה האט געדויערט ניין יאר, בשנת שלש למלכו, וואס אין משתה האט דער אחשורוש געמאכט א סעודה, און די סעודה ווייסט דאך יעדער איינער, מען האט געהארגעט ושתי, עס איז געווען א גרויסע נייעס, אין אלע קאווע שטיבלעך האט מען געשמועסט פון די וואונדערליכע זאך וואס איז געשען אז די קעניג האט געהארגעט די קעניגן, אבער כדרך אפאר יאר מען האט פארגעסן פון דעם. ס'איז דורך נאך אפאר יאר האט מען גענומען אסתר און געווארן מלכה, אויך א מורא'דיגע נייעס, ברעיקינג ניוז, ס'איז געווען העדליינס איבעראל, מ'האט גענומען אסתר, דורך נאך אפאר יאר, מ'האט שוין פארגעסן פון דעם אויך, איז געווען א מעשה מיט ביקס און וסעדות, זיי האבן געוואלט הרג'ענען די קעניג, און המן האט געהערט און ער האט זיי געראטעוועט.

איז די די מורא'דיגקייט פון פורים איז אז ס'איז מלובש אין די טבע, אז אסתר איז א לשון פון באהאלטן, אז ס'איז באהאלטן אין די טבע, די אייבערשטער האט געמאכט אין די טבע, ווייל צום סוף זעסטו אז אז אלעס איז א נס, זאגט דער הייליגער חתם סופר, וועגן דעם איז א מצוה רבה פאר יעדע איד באחרית ימיו ווען א מענטש ווערט עלטער, ער זאל פארציילן פאר זיינע קינדער זיין לעבנס ביאגראפיע. מען ווערט עלטער פאנגט מען שוין אן צוזאמצושטעלן די פאזל, און מען זעט שוין פארוואס דאס איז געשען פארוואס יענץ איז געשען, און זיי פארציילן די ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט דעם וואס וואס מיט יעדע איד וואס ער האט געטון. לאמיר צולייגן צו די ענין וואס אונז האמיר גערעדט אז ס'איז דא צוויי מיני קשרים און צוויי מיני רילעישאנשיפס און קאנעקשאנס וואס דער אייבערשטער האט מיט אידן, וואס איינס איז וואס האט צו טון מיט וואס מען טוט, און די העכערע פלאץ איז וואס האט גארנישט צו טון, וואס איז למעלה מטעם ודעת, אן קיין סיבה און אן קיין פארוואס. וואסער איז א שטערקערע אהבה? די אהבה וואס האט צו טון מיט אונזערע מעשים, איז א פלאץ וואס איז שוין מצומצם, וואס איז שוין מוגבל, וואס האט שוין אדער יא אדער נישט, אבער די פלאץ וואס איז גלייך אויף גלייך, פון דארט ווי דער אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט אן קיין פארוואס, איז סאך א שטערקערע אהבה, ווייל ס'איז נישט מכח דעם נערוו, וואס לאמיר זאגן אפילו נישט ווייל ס'איז אונז טומאה, נאר ווייל אונז זעמיר אידן, איז שוין אויך ווייל אונז זעמיר קינדער פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט ליב א קינד, איז שוין אויך א גבורה. אבער די פלאץ וואס ס'האט צו טון מיט די אוהב, מיט דער אייבערשטער וואס האט אונז ליב אן קיין שום קאנדישאנס, איז סאך א שטערקערע אהבה, סאך א שטערקערע אהבה וואס דער אייבערשטער האט אונז ליב, מילא איז דאס איז דער ענין פארוואס. פּורים איז נתגלה געוואָרן אַ שטערקערע, נאָך מער ווי מתן תורה, ווייל ס'איז מיר צוגעקומען צו דער פּלאַץ, מ'איז צוגעקומען צו דער העכערער פּלאַץ וואָס דער אייבערשטער האָט אונז מער ליב, און אונזער אַרבעט איז מעורר צו זיין